Bu günki wideomda size Jüneýit han we onuň görkezen edermenlikleri hakynda käbir maglumatlary size ýetirmek isleýän. Jüneýit hanyň hakyky ady Gurbanmämmet serdar bolup, ol bir müň sekiz ýüz altmyş ikinji ýylda häzirki Görogly, ýagny Tagta etrabynyň Bedirkent obasynda dünýä inýär. Onuň kakasynyň ady Hajybaý bolupdyr. Jüneýit han ýomutlaryň orsukçy urugynyň Jüneýit tiresindendir. Onuň ogullary Eşi bilen Emir örän edermen we batyrgaý ýigitler bolupdyr. Ýigriminji asyryň başlarynda Hywa hany patyşa hökümetiň goldawyna daýanyp, türkmenleri özüne tabyn etmek maksady bilen, Olara agyr düşýän ýer suw we salgyt reformasyny geçirmekçi bolýar. Şonuň üçin patyşa hökümeti tarapyndan horlanyp gelýän ilat ýaraga ýapyşmaga mejbur bolýar. Türkmenlere şeýle agyr ýagdaýda Jüneýit han baştutanlyk edýär. Ozaly bilen ol öz garyndaş toparyny töweregine jemläpdir. Soňra kiçiräk serdarlaryň birnäçesini özüne tabyn edýär. Jüneýit han adalatyň hatyrasy üçin özüniň dogan ogluny hem öldürýär. Şeýle hereketler bilen ol il arasynda adygyp ugraýar. Özüne Jüneýit han diýlip başlanan Gurbanmämmet serdar bir müň dokuz ýüz on ikinji, bir müň dokuz ýüz on üçünji ýyllarda Hywa hany patyşa hökümetiniň kömek bermegi netijesinde türkmen obalaryndaky gozgalaňlary basyp ýatyrmaga girişen wagty ilaty daşyna ýygnaýar we hana garşylyk görkezýär. Şol wagt diňe türkmenler däl, eýsem, özbekler, garagalpaklar we gazaklar-da Jüneýit hany goldap başlaýarlar. Bir müň dokuz ýüz on üçünji ýylda türkmenlerden ýaraglananlaryň sany on bäş müňe ýetipdir. Bir müň dokuz ýüz on altynjy ýylda Hywa hanyň eden-etdiligi, patyşa Russiýasynyň zulum-sütemleri ýalňyz bir türkmenleri däl, eýsem beýleki halklaryň-da halys degnasyna degýär. Şol wagt Jüneýit han aýaga galýar. Ol yslam dininiň we şerigatyň düzgünini dogry we berk ýöretýär. Jüneýit han Hywa hanlygyny bütin Türkistany rus basybalyjylaryndan azat etmäge synanyşýar. Emma bu meselede Hywa hany Ispendiýar belli bir derejede oňa päsgel berýärdi. Onuň etmişleri zerarly özbekler-de, garagalpaklar-da Jüneýitden kömek soraýarlar. Bir müň dokuz ýüz on altynjy ýylyň ýanwarynda Hojaýlydaky özbeklerden bir topary özleriniň nägileliklerini aýtmaga Hywa gelende, Ispendiýar han olary tussag edýär. Şonda Hojalynyň ýaşulylary kömek sorap Jüneýit hana ýüz tutýarlar. Jüneýit han hem üç müň atlysy bilen Hywa galasynyň golaýyna gelip, tussag edilenler bir gije-gündizde azat edilmese, paýtagta hüjüm etjekdigini duýdurýar. Hywa hany bu talaby ret etýär we şondan soň Jüneýit han paýtagta hüjüm edip tussaglary azat etýär. Bir müň dokuz ýüz on altynjy ýylda gozgalaň basylyp ýatyrylandan soňra Jüneýit han Owganystana geçýär. Ýöne ol ýene bir müň dokuz ýüz on ýedinji ýylyň sentýabrynda yzyna gaýdyp gelýär. Görse ýagdaý öňküsi ýaly däldi. Ol Hywa han bilen bilelikde rewolýusion hereketlere garşy göreşmeli bolýar. Hywa tagtynda başga bir han otursa-da, hakykatda bir müň dokuz ýüz on sekizinji, bir müň dokuz ýüz ýigriminji ýyllarda Bütin Hywa hanlygyny Jüneýit han öz kontrollygynda tutýar. Bir müň dokuz ýüz on sekizinji ýylyň baharynda Bedirkent obasynda başlanan ilkinji elektrik stansiýasynyň gurluşygy bilen hanyň raýatlaryna yşyk bermek nazarda tutulýar hem-de Jüneýit han özüniň ilkinji türkmen manatlyk teňňe puluny çykardyp başlaýar. Munuň bilen birlikde Jüneýit han salgyt sistemini ýola goýýar. Jüneýit hanyň bu edýän işleri elbetde özbaşdak we garaşsyz türkmen döwletini döretmäge bolan synanyşygynyň ilkinji alamatlarynyň biri bolup durýardy. Hywa hany Isfendiýar eden-etdilige ýüz urup, halkyň nägileligini gazanýar. Hem-de Jüneýit hanyň amala aşyrýan işlerine päsgelçilik döretmäge synanyşýar. Şonuň üçin bir müň dokuz ýüz on sekizinji ýylyň otuzynjy oktýabrynda Jüneýit hanyň buýrugy bilen özüniň Nurullabaý köşgünde öldürilýär hem-de onuň ýerine kiçi ogly Abdylla töre tagta çykarylýar. Muňa garamazdan ähli ygtyýar han Jüneýidiň özünde bolupdyr. Jüneýit han London, Ankara, Kabul, Tähran, Buhara we Türküstan bilen aragatnaşygy dowam etdirýär. Jüneýit hanyň bir müň dokuz ýüz on sekizinji ýyl ýigrimi bäşinji noýabrynda Dörtgulda sowet häkimiýetini agdarmak üçin eden hüjümi şowsuz gutarýar. Jüneýit han bir müň dokuz ýüz on dokuzynjy ýylyň dokuzynjy aprelinde tagta, ýagny Görogly etraplarynda sowet häkimiýeti bilen parahatçylykly ýaşaşmak baradaky ylalaşyga gol çekýär. Bir müň dokuz ýüz ýigriminji ýylyň ýigrimi ikinji, ýigrimi üçünji ýanwarynda Bedirkentde we Gazabatda Gyzyl Goşun bilen bolan aýgytly söweşden soň Jüneýit han atlylary bilen öz maşgalalaryny alyp, Guma Akjawuý diýen ýere çekilýär. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi birinji ýylyň aprelinde han işanyň ýolbaşçylygynda Owganystandan, Şyhyn Sülbüniň ýolbaşçylygynda-da Eýrandan ok-ýarag we azyk ýardamlary gelip gowuşýar. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi dördünji ýylda Garagumda, palçykly diýen ýerde ýerleşen Jüneýit hana Owganystandan ýene ok-däri we ýaraglar gelýär. Jüneýit han şol ýylyň ýanwarynda Daşoguz, Maňňyt, Şabat, Gazabat we Haka ýaly ýerleri eýeläp, Hywa hanyna howp salyp başlaýar. Sowet häkimiýetiniň wekilleri bilen Jüneýit hanyň arasynda geçirilen duşuşyklara Gaýgysyz Atabaýew we Nedirbaý Aýtakow-da gatnaşýarlar. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi bäşinji ýylyň dördünji aprelinde Halk Komissarlar Şurasy kabul eden karary bilen Jüneýit hanyň emlägini we adam hukuklaryny eldegrilmez edip goýýar. Onuň adamlaryna-da bäş müň gektar ýer bellenilýär. Emma Jüneýit han sowetleriň söz we kararlaryna ynanmaýar hem-de olaryň tekliplerini kabul etmeýär. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi ýedinji ýylda Jüneýit hanyň sowet häkimiýetine garşy Ilanynyň töwereginde alyp baran göreşi-de netije bermeýär. Şondan soň Jüneýit han Eýranyň üsti bilen Owganystana geçýär we Herat welaýatyna baryp ýerleşýär. Jüneýit han bir müň dokuz ýüz otuz ýedinji, bir müň dokuz ýüz otuz sekizinji ýylda şol ýerde aradan çykýar. Jüneýit hanyň Eşşi adyndaky oglundan galan agtyklary Söýer bilen Älem serdar Owganystanyň Herat welaýatynda ýaşaýarlar. Eşşiden galan Taýça adyndaky ogly soňra Eýrana geçýär we ol ýerde aradan çykýar. Taýçadan galanlar dört ogul häzir Eýranda ýaşaýarlar. Jüneýit hanyň edermenligi, asyrlar boýy öz garaşsyzlyklary ugrunda daşky duşmanlara garşy göreşip gelen türkmen tire-taýpalarynyň gahrymançylyklarynyň bir dowamy bolup durýar. Jüneýit han ýomut türkmenleriň arasynda çykan gahryman, batyrgaý, edermen, garadangaýtmaz bir türkmen şahsyýeti bolupdyr. Ol müňlerçe adamy baştutanlyk edip, Halky öz agzyna garadypdyr. Ýöne gynansak-da, Sowet Russiýasy döwründe Jüneýit han ýaly gerçekler türkmen halkyna galtaman, talaňçy, halk duşmany we iňlis içalasy diýlip görkezildi. Şol döwürde Jüneýit han sowet edebiýatynda, ýagny žurnallarda, gazetlerde iňlis içalasy diýlip görkezilen bolsa-da, onuň şeýle bolandygy hakynda hiç hili bir delil ýokdy. Bu topraklary basyp almak üçin gelen iňlis, rus we başgalar, olaryň hemmesi Jüneýit han üçin bir gelmişekdi. Jüneýit han asla, asla bu basyp alyjylara ynanmandyr. Sowet döwründe ýazylan eserlerde Jüneýit han, Eziz han we şuňa meňzeş han-serdarlar basmaçy toparlar diýip atlandyrylýar. Aslynda bu wakalary eşidip, bir türkmen üçin örän gynandyryňjy ýagdaý bolup durýar. Eger Jüneýit han şeýle adam, ýagny basmaçy, galtaman bolan bolsa, halk oňa hiç haçan ynam bildirip gulak asmazdy. Türkmen halky bu gerçek han ýigitlerimizi asla ýatdan çykarmaly däldir. Ýöne gynansak-da, bu wakalaryň bolup geçenine ýüz ýyl geçen bolsa-da, häzirki ýaşlarymyza Jüneýit han kim bolupdyr diýip soralsaň, hiç birisi hem dogry-dürs jogap berip bilmez. Şonuň üçin türkmeniň ösüp barýan her bir ýaş nesli bu gahrymanlarymyzy ýakyndan öwrenip, olaryň eden işlerinden netije çykarmalydyrlar. Men size Jüneýit han we Eziz hanyň arasynda bolan söhbetdeşligi aýdyp bermek isleýärin. Günlerde bir gün Tejen hanlaryndan Eziz han Jüneýit hanyňka myhmançylyga barýar. Ýagny Daşoguza gidýär. Jüneýit hanam oturan ýerinden ilki Ezizi gowy edip boýdan başa synlaýar. Eziz han hem egni donly, ädikli hem-de ak telpekli eken. Jüneýit han Eziz hana ýüzlenip, Han diýýän-ä, donuň ýaman owadan eken, diýipdir. Ejiz han hem donuny çykaryp, Han aga, owadan bolsa, alyň size sowgat bolsun! diýip, egninden çykaryp, Jüneýit hana sowgat edýär. Onsoň Jüneýit han hem ýene, Han diýýän-ä, ädigiň hem owadan gowja eken! diýipdir. Ejiz han hem ädigini hem çykaryp, hana sowgat etýär. Jüneýit han ony hem alýar. Soňra ýene-de Jüneýit han, Han diýýän-ä. Telpegiň hem gaty gowy we owzan eken, diýipdir. Eziz han bolsa şeýle jogap beripdir. Han aga, telpegi diňe kellämi alamsoň alyp bilersiň, diýip jogap beripdir. Jüneýit han bolsa muňa gülüpdir-de, Bäh, bujagaz Tejenä synagdan geçdi diýip, Eziz hana göwni ýetipdir. Gürrüň berişlerine görä, Jüneýit han ölüm ýassygynda ýatyrka, ogullaryna şeýle wesýet edipdir, Meni dogduk obamyzyň ýanyndaky keramatly Ysmamyt atanyň jaýlanan golonçlygynda ýerläň. Munuň ýeňilişmejigini bilýän. Ýöne munuň üçin meniň jesedimiň agramyna barabar gyzyl bermeli bolsa-da, gysganmaň. Beriň. Bolşewikler meni ene topragymyzda jaýlamaga rugsat berseler bolýar. Razylaşmasalar, meniň jesedimi Amberýa atyp goýberiň. Hatda meniň bedenim ýuwan suw dugduk kenarlarymyza çaýkansa-da, razy bolaryn. O dünýäde rahat ýataryn. Hawa dostlar, bigünki wideomyz şundan ybarat. Eger halk arasynda Jüneýit han hakynda eşiden gürrüňleriňiz bar bolsa, teswirler bölüminde ýazmagy ýatdan çykarmaň. Hoş sag boluň, saglykda görşeliň!